Dembaş, temaşevanên hêja em bi navê Yekîtiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd em ê bi we re bên digel xelekek nû ji bernameya Mamosta me yê Hêja Keça Kurd di derbarê zimanê Kurdî de belê zimanê dayikê ew bingeha me ye ew çanda me ye ya ku em karibin xwe pê bibînin lê mixabin ji ber dibistanê me tune ne, ji ber çanda me ketin nav welatê em di nav wade ma çanda we me helanî ji ber lo zimanê me hinekî em pê mijûl nebûn û me guhdana wilo tune bû lê mixabin Ew mamosteyê me hêja hebûn ku bikaribin li ser vê babetê bisekinin, biborin. Belê cê rêzgirtinê li ew kesî ku guhdana ziman kirin mîna mamosta me hêja keça kurd ku îro em ê bi hev re bin di bernameya wê ji xeleka wê şeşa di warê derbarê zimanê kurdî de. Berê temaşevanên hêja ez ê bi mamosta hêja re bim wek alîkar di goge ez karibim namê we tiştin li bawe hebin pirsin hebin ez bêjim ji mamosta re bixwînim ji goge karibe bersiva we bide belê ana hûn û mamosta me hêja û digel bernameya wê fermo mamosta keça kurd. Ev dem û hemû demên we bi xêr û xweşî bin. Carên berê min behsa e, şînatî kir. Ew şînatiyê bacan û îsot û yên lemê wal erdê petîx bûn, e, şebeş bûn. Vê carê ez ê behsa giya bikim. Malbata giyê. giya dema em bêjin giya çi giya bê ku me got giya zayenda nêra. Giyayek heye di nav avê de şîn dibê. Navê wî bi kurdî giya xwîn e. Çima gotine giya xwîn? Ev giya ku mirov bi distê xwe tavêjiyê de da qut bike û wek şifreyekî, wek cûzanekî distê merov dibirê, dibirê û xwîn jê tê. Ji ber wilo navê wî giyayê bûya giyayê lê bûya giya xwîn. Ne giya kasor mamoste, berê me digot pelso, pelêso, pelxsork. Tişkî wilo me jêr digot ev ne ew giyayê ne ev başqeyê vê ya. we çi digot? Pelê sor me dibû mehan pelê sor besme dixwar tê bîra min çolê çê dibû li ber çema çê dibû ew pong û tûzik Na na ev nayê xwarin eva henê nav avê de ya bêhtir kevê aliyê avê de ji ber ku xurt te navê bûya giyaxwîn yanî xwînê noxta distê mirov dibirê dibirê û xwîn jê tê ji ber wina navî kirine giyaxwîn wê ca ew jî nêre zeyanda nêre eva ha xuya kiriye ji ber xurtiya wî ya lê hemîn giya ku bi nav bûn navek li wa hate kirin ew giya zayenda mêdistênin Yanî dibêjê pûnk, dibêjê tûzik, dibêjê xerdel, dibêjê strîze, çi diyayê heyî hemî ku navek li wan bûye tûzika gelek giyayek bû em diçinin û em wadixwin û bêguman berê li çola çêdibûn û mirov hîn bû ku wê cad malê xwe de jî biçênê ev giyayek ku têne xwarin ev giyayek ku nav li wan bûne nav li wan bûne hemî çik Zayen dawamê ya. Tenê ku te got giya malbata giyê giya bi xwe nêra zayen da nêristandiya û di nav giya de jî û giya xwîn jî nav lê bûye giya ke ew jî ji ber ku xurt e dikarê distê mirov bibirê ê ew jî zayenda wî mê ye e nêra lê giyayên dî hemî ê ku nav li wa bûne ê zayenda wan mê ye. Belê mamoste ev li cê xaka me şîn dihat navana wek qamîş qamîş ew jî ne giyayê ne qamîş. Qamiş zanê, qamiş çî dike. Qamiş ne bi zimanê me ye. Peyveke tirkî ye qamiş. Ah, û e, û e, peyvê weka nam bêjin milûxiyê. Milûxiyê ne ji arda me şîn de hat. Milûxiyê bes Milûxiyê- mêtê, ew jî mêtê. Karê nebû lê dîsa navê navekî giyake û navek lê bûye mê ya. Tu Mê, ew nabêjî jî mê. e, milûxiyê min tê bê milûxiya min. Mana wilo. Yanî mê ye. Hemî giyayê hemî giyayên hene ê ku navek li wan bûye di zimanê me de zayan dawan mê hatiye. Ê, Piştî vê em bêne ser genim. Genim eger şîn e û eger hişka genim zayenda nêr standiya. Û hemî ew tiştên ku ji genim çêbûne ew jî hemî zayenda nêr standina. Yanî mirovê nivîskar eger bê û vê pirtoka min bixwînê, yanî bi hesanî wê bizanê kîjan mê ye û kîjan nêr e, wê neheyrê tê de ka ev aha nêr e yan mê ye. Yanî genim zayenda nêr sivandiya. Genim ew qirşê sapê genim jî bi xwe nêr e. Ku dibê pûş hişk jî dibê yanî şîn bê yan jî hişk bê zayan dawê nêr e. Ku genim hate hêrtin bû ard zayenda ard nêr e. Ku ard bû nan jî zayenda nan jî nêr e. û ji genim dibînê hûrik çê dibê, ardik çê dibê, ev ê henî ev tiştê ku ji genim çê bûne hemû cik zayen dawan nîr e. Giş li genim vedigerin. Lê xwarin ku hate kelandin, meselen Savar ji genim e. Genim nêr e. Savar wexta xava nêr e. Lê ku hate kelandin zayenda mê distînê. Bele, bele. Û birinc jî wilo ye. Zanî. Yanî ev xwarinên ha dema ku xavin mêrin lê ku hate kelandin mêne wêce çima çima wilo çêbûya Mamoste nozdar dibi gotina xwe ji bîr neke mamoste e, newzat e, derwîş dibêje û garis garis ew jî kê garis nê Nêrtê. Garis nêre. Garis hemû şînatî ev ê tiştê ku hatine çandin ce garis ev hemû zayin dawa nêre. Tiştê ji binê erdê derdikevin ev bizrêk mat xwe binê erdê de wek wek tu dibêjê wana bi erbî jê bin hebû. Zanê ji malbata genim malbata genim û sa genima Nîsk e. Caya e, nîsk, nîsk bi kom hatiye. Wexta te got libek, libek nîsk vê li bê dîse mê ye. Lê e, bi bi rengê giştî ku me got nîsk dibê mê yanî ew didê zayendeka gelêrî didê zayenda kom didê zanî lê me got ê tiştê ku xavin zayenda nêra wexta dikelê mê ya erê çima divê em vê zanibin sedema wê çi ye? Ji ber ku savar savar eger piştî ku genim me hêrt û me kir savar û me kir firaxekê kîsekî di mala xwe de. Em zanin di civaka Kurdî de her û her payîzê savar dikelandin. Savar dikelandin, hişk dikirin û dihêrtin. Ew savar dima te havîn û havîn jî diçû heta nû ka mero careke dî genim kelan be kirba savar ew savar xira nedibû malê de dima xira nedibû ziwa bû lê dema ku şîvekê em bikelînin şîvek savar em bikelînin di roj ser de herin biçik dinya gen bi xira dibê ev xirabûneha lawazî didê Manawê ne xurta. Wexta xave xurtire dimînê karê bi heyva bimînê tişt bênewê. Lê wexta hate kelandin ê xira dibê. Yani rojek di dosê xira dibê. Ji ber vê jî ew mêya. Yani Her wekî me ji destpêkê gotiye û di xelekên borî de jî me got ku nêrînî ji xurtbûnê hatiye. Di hemû tiştî de di bêhtirê tiştê bi zimanê kurdî navên wan hene hemîcik ji xortî hatine. Yanî savar, birinc, birinc gava e, e, nekelandiye birincî nêra. Mesela e, birincê şîn, birincê hêşk, e, birincê e, çiltûk, evê han hemû nêrin.

nenêrin. Di nav xwarinên ku di malê de çê dibin goşt, zayenda mê û kelandî bê yan jî xav bê goşt nêr hatiye. Yani di hemû zimanan de heye ev tişta henê. goşt nêr jî bê goşt kelandî bê yan xav bê tim zayen dawê mê hatiye. Em dibê goştê berxa, goştê çêleka ew tîpa ê gibidû de be ew nêr tîpa ê nêr didê. Belê ew nêr e ya ya mê aya tu dibêjê parpara buxça meselen. parpara şîn yan punga berçem yan yani ev a e, e, nêra ji bo zayenda nêr hatiya û ê ji bo zayenda mê hatiya. Yani

E tu zanê pirtûkê xwe me ê xistine di ewa min de pê Facebooka min de ne. Û kurê min kawa ew wexta yek bixwazê dikarê yanî ji kurê min kawa bixwazê yan binivîsê rêkê ser malpera min yan yanî bi rengekî ji renga dikarê bixwazê. Wexta xwest kurê min kawa ji wan re rê dikê.

Kitêba kaxez bê bêhtir dimînê wenda nabê lê rast mero nizanê kompyuterekê de min ha kirine Google de jî lê nema bimûne mero nizan jî çê dibê siba. Belê belê belê belê. Eko bixwaze karê rê peyda bikê û û em hazir in ji wan rê bikin. Ev me got li ser şînatî me got li ser me got li ser xwarin ev xwarinên di malê de ku weke savar û birinc û genim û ev tiştê henê hemû me got ê xav nêrin wexta Ke hate kelandin hingî dibê mê. Em dikarin çê dî Hişta xwe ji bîr bike. Dibê ji el Swêsra rû dinê min Newze Derwîş. Dûr im karin damistan nê bi mamosta me yê keça Kurd re bikin. Swêsra karê. Ewropa me rê kirine kitêb Belê bi rastî mamosta hêja cê kêfxweşiyê yê ev guhdana te bi ziman em gelekî pêwîst ji me re ku em zimanê xwe zanibin em navbera nê û mê em tiştî îro yan wek dîrokê ji me re dibêje wek qewedê kurdî ku îro tu ji me re dibêje tiştî gelekî xweş e bi rastî Belê wê dû re bimînî dikare rûpela wê bi navê Emîna Umar e. Mamoste Newzad dikare danûstandinê pêr bike û gelekî spas û rêzgirtinê ji we temaşevana Gişar digirin û sta bo rêzê me ji Gişar hene û em gelekî spasiya we dikin ku bi me re berdewam in û tev silava dişînin. Gelekî bi xêr ji Gişar e. Bibûre mamoste min gelekî te birî, gelekî te qut kir. Ez ê bihêlim derfet ji te re be. Tu bêhna fireb ji te xil û dûr re em ê karibin pirsê temaşevanan ji bo mamoste jî hinekî di nav mijara xwe de bimîne dernekeve. Belê mamoste fermo. Tedê cara berê jî me behsa hin şînatî kir. Şînatî û giya hemû bi hevdû ve girê daye. Ji me got ew şîniyê ku di ser erdê re bela dibê pinê wî binê giya weke şebeş. Şebeş dema tê çandin giyayê wê li ser erdê dimînê, bela dibê, bilind nabê. Ew şînatiyê ku giyayê wa li ser erdê ya û bilind nabê,

petîx, ê xiyar yanî ev tiştên ha ji ber çi manê? Divê em bizanin e, sedema wê çi ye? Pin herwa e, pin nêr e, zayenda pin nêr hatiye. Ji ber ku karê e, şebeşa helgire, karê petîxa helgire pê ve çê bibin. Lê şebeş û petîx jî yanî pin hin cara pinê şebeş ziwa jî dibê hişkî dibê bes hê di bin erdê de ew şebeş xira nabî. Yanî xurt e. Ev tiştê ku bi wa pinê ser erdê re çêdibin ew hemî zayenda nêr standina. Lê ên ku bilind dibe ser erdê weke binê bacana, binên bacana bilind dibin. Bacana ê sor, ê sor jî, ê reş jî, ê sor. Evên ku binê wa bilind dibin ji erdê Ew dibîne zayenda bin nêra lê tiştê pê ve çêdibê mêya. Çimanî gelek cara wexta bacana reş ma pê ve wê çêbê bêya xwarinê wê ku ma pê ve wê ceyê mezin bibê wê pîr bibê wê tişi dendik bibê û zer dibê yanî dimrê lê bin dimê Xirtik jî mezin bide xirtik xirtik ew jî xirtik û kundir ew jî dibêjim ê erdêne newlo yê ew yan xirtik jî li erdê çê dibin. Xirtik nisa an şikî jana li dibêjin. Xiyar û Xirtik benkusa bi erebî benkusa jî. Erê ew jî li herdê ye. Nêre zayenda nêr distênê. Zayenda nêr distênê. Belê. Yani ev tişt hemû zayenda e, nêr standina û me got giyayê dîtir giya jî hemû ku bi nav bûn navekî wa çêbû Tenê giya xwîn mero jê cida bikê, e, giya xwîn ji ber ku xurt e, distê mero xwîn dikê, dibirê, e, ew bi xurtî hatiye zayenda wî giyayî e, nêr e û giya bi giştî giya nêr e. Lê ku navek li giya bû, wê ca zayenda mê distînê. Ez karim îro li ser e, erdê jî biaxivim.

Ez ê bersiva Pirse bidim. be- belê e, ez bêjim e, me hevala me Fatma e, pirsin wê hebû. E, belê Fatma Yusuf dibêje silav û rêz e, pirsa min çi nav hene gonêr û gonêr tê û û her wiha mê tê. Mê jî tê yani dibê çi nav in di bi hev beş bin yani gura û dibêje mêr jî tê û nêr jî tê. Ah zanê çi heye. Erd. Erd li hin cara me ye û li hin cara nêre. Divê em baş vê bizanin. Erd dema ku giştî ye. Yanî tu bêjê erdek. Erdek mê ye. Lê dema ku te ew erd kira arziyê xwe kire xwemalî te got meselen erdekî min heye erdekî min heye ev îyaha nêre tewan jêr dibêjin çemandine tê çemandin erdekî min heye yan jî erdê mala filan wînê zayenda nêra lê dema tu bêjê filan kes li erdê ket kete ser erdê ew êwêca çemandina mêya erd mêye lor zanî lê dema bû milk dibe arzî ew hingî nêra. Ev ev peyva erd bi vî rengî ye. Carekî mêtê û carke jî nêr tê. Lê divê em bizanin kengî nêra û kengî mê ye. Fatma Danur, Fatma Yusuf, Rêz û Silav dibe erda me û erdê me.

Şêrîn Wankî dibêje filê filê ew çelî sota îsotê dike dibê mêtê û nêrtê xwezî ji me re şirove bike ez bêjim mamoste te got tiştê ji erdê bilind dibe ew ew mêyê ne te wilo got belê fermo erê erê çawa belê belê Yê weke bacana sor bacana reş ne min got îsot

binav kir te got nivîskara me keça kurd e Ebele. lê dikarê bêjê jî e, e, e, s- meselen em ê din mirovên e, e, dîrokî bênin nivîskara me yan nivîskara kurd rewşen bederxan nivîskara mê me gotiye bi a. Lê nivîskarê Kurd celadet vedirxana. E, bi rastî gele li gelek ciha di rojnamegerî de jî hin cara te dî her du nêr gotin. E, ji bo çi ne çê nabê mero e, mesen bêjê rojnamevanê û wê ca zilame pîrekek werî tu zanî divê rojnamevana me pîrek bê rojnamevanê me nêr bê yanî ev tiştî henê divê em waj hevdû cida kin yanî karkerê me karkerê me zilameke karkera malê pîrekeke yani divê em wa weke ku zayen dawa çawe em wê bêjin ne em miroveke rojnamevan ku pîreke em wê jî nêr bêjin hin cara dibêjin bê ku tefkîr lê bikin ew bêhtir bi aliyê nêr de diçin lê ne rast şaşa

diyar kiriye yanî lê ji yanî ji xurtiya şêr gotine şêr şêra çi jine çimêre yanî ji mêr re jî gotine ji ê nêr re jî gotine şêr û ji ê ji a mêr re jî gotine şêr. Lê dema tu bêjê şêrek li wir e û zarokek li cem e û weke dibêjê guhanê wê hene û ew dê bêjê vê şêra mê, şêra mê, şêra diya va zaro va çêlîka. Yani hingî nabêjê شێر mê şêr nêr çê nabê lê dema şêr tenê lafz bibê kurda gotine ji jina baş re gotine şêr şêr e çi jine çi ber ku mirov newêrê xwe nîzîkî şêr bikê nikarê bizanê ji dûr ve ka ev şêr nêr e yan mê ye zanî Lê wexta nêzîkî tebû tu dizanê ye ev nêre ewa dîmê ye xuya kiriya. Nêce zayenda nêr û mê zayenda berçav heye û ya ne berçav heye. Ya berçav ewa ku ez dibînim ev şêreke li vê diriya zanim ew nêra. Ewa dî li wê doxta nîzîkî min bin. Lê dema dûrî me ya ji ber ku em newêrin xwe nîzîkî şêra bikin me gotiye şêr. Êca çi jin be çi çi mê be çi nêr bî. Belê belê mamoste ana em gotina la leş dibêjin em bînin navê keçika la leş e û navê xorta la leş e. Mizgîn em navê keçika dibînin mizgîn e em navê xorta dibînin mizgîn e. Şêrîn jî wilo

Tu dikarê li kurik jî bikê tu dikarê li keçkê jî bikê. Yanî laleş bixwe yanî hemû cih cihek dema ku bi nav dibê ew cih mê ye. Yanî lê wexta ku bê nava weke gund meselem gund Pêzayen da nêr distênî. Lê dema ku navek li wî gundî bû zayen da mê distînî. Zanî. Wê ca şêrîn, ma şêrîn kur jî heye şêrîn û keç jî heye şêrîn. Ê meror xwe dikê û mizgîn jî wilo yanî. Mizgîn her mizgîniye û xweş e Merok kefa xwe yani. Lê ew xwe mêyî ew ew xwe mêyî ez bijim ne nêre. Na tu zanê ne mesela mê yan nêr. Nav nava. Di nava tineyî nav nêr û mêr nava tineyî. E, meselen em bêjin tolikê din karê li zilam bikê li kurekî bikê. Mana wilo. Yani Ne. giyakî mêye û em dixwin û em e, yani nebûya. Lê mizgîn ji mizgînî dibe mizgînî, wexta bû mizgînî hingî mê ye. Lê mizgîn bi tenê dibe jê çêdibe ji nê re jî çêdibe û ji mê re jî çêdibe. Belê belê navê bên gul çê nabe zilam navê gulal xwe dibi mêr belê tiştê tiştê girêdayê bi soriştê ve ku li jinê dibe yan çiya bes çiya sîpan sîpanê xelatê sîpan jî navê keçikayî heye û navê xort jî heye bes xelat ez bêjim xelat navê keçikê tenê tê kirin

zanî. Yanî heta nav jî lê bûye bûye sîpanê xelatê yanî e, nêr hatiye. Zanî sîpan bi xwe nêr hatiye. Çi navê çiyê bê û çi e, navê e, mirovekî bê gereke nêr bê. Zanî. E, lê meselen e, çiyayê bêxêr bêxêrê filan derê ew merotka roxta nav lêbû merotkarê bikê ew mêya lê weka hindirîn weka hemrîn yani ev hemû navê çiyana nav lûa bûye lê mêya Pirsek hatibû ji mamoste ez bêjim bahoz dibêje pirsa min Belê vay. Divê pirsa min gelek gotin di zimanê kurdî de hene. Dibê jin ji ware tîp dibê jin ji ware tîp yan gotinên cêwî. Ew çi gotinên mamoste? Ev pirsa mamoste Bahûs, ravorêzê me jê re. Bêje me baş fêm ne. Pirsê cêwî hene, pirsê cêwî de ê tîpên cêwî hene bi bo. Peyvên cêwî. Tîpê cêwî kana em bêjin em em bêjin ker û qer. Em her du ew herfa kêt verde dibê tîpa cêwî. Tu zanî eger me besta wî ev bê. Ez bêjim me besta wî ew tîpê cêwî. Bi rastî şaşîk de elîfbeya me de çêbûye. yani elêfbiyê wexta danîne xwestine kêm bikin xwestine tîpê wê hindik bin ew xwe tîpin hene men di elîfbayê de nînin weke e, e, pê pê weke e, kêr kêr e, yani e, hin tîp hene e, mesen ker ker nekere ker Belê. ajala heywana Rast. lê ker siviktir dibîne ke ke ne kere ne keye lê ev ke ne nivîsîn tê de ez çi zanim xwezî nivîsan dibana xwezî hêjî em bikarin ev em e, e, yanî ev pî- tîpên ha ji me re gerek in di zimanê me de gereke hebin lê nedanî la wê ca kêm hatina em çi bikin em hemû çika dikine ka yanî ker jî bê û ker jî bê em her duwa dibêjin yanî divê tij na ji deqa ku heye nivîsane ku he divê tijê fêm bike fikere yan mirovekî kere

Yanî di ziman de ev peyv hene, ev tîp hene. Lê çi Celadet bê, çi Apo Osman bê ne ê xistin tê de. Yanî bi tîpekê gotin. Ew jî bi rastî yanî kêmayî kes ziman re. Yanî hin care mero neçare bêjê lê nayê got. Tîp nîne, tîpayê nîne. Berê berî berê berî ji mêj ve yanî hineka nivîsî nema tê bîra min kî bû di nivîsî nuqte danîne ser ya ya kê mesele yan pê nuqte danîne ser got bila em cida bikin yanî bi rastî eger wilo bane wê baştir bana. Yani ger meselen tişt işaretek nîşanekî me cida kiribane ji ker wê baştir be ke û ke. Ê nekirine heta niha jî nekirine ca kengî bikin em nizanin. Bele pirsin hene Linda Slavorêzên me dibêje fîlfelsefe sêniye

Ev nexweşe çê nabê. Hero bêjê tu nexweşî. Ew nexweşa. Şexsê gayê bira, şexsê ku dine encama ew çi bû me got ew nexweşa. Ew nexweşe lê tu nexweşî.

Ev tiştî dîn e. Mustelehatê ku bi zimanê me de çê nebûne ji xwe em nikarin bêjin yanî. û em niha em zarave bi aliyê ziman de zarave hene lê em bên ser felsefê û ser yan kahreba û tiştê dîtir niha ev nemijara Rastî nemijara me dûrî mijareyê em dixwazin duwarê mijarê jî gipirsivin pirsin li dem temaşevanan hebin Kan di warê zimanê kurdî de bi taybet ji ber mijara me û taybetmendiya wê ziman e. Berê Abdulhadî dibêje rêz û slavên me jê re dibêje ehrif latînî ye lê sed ehrif kurdî ye û endama teqûl

Tu zanê mesela latînî yan erebî niha ev her du tîp di zimanê me de hatine bikaranîn. Zimanê erebî celadet dibêjî qisateke xwe dibêjî. Dibêjî ez û hevalêkî xwe yê Fransî em diçûn li Kurdistanê di gerihan me çîrok kom dikirin. Me gotinê devê xelkê kom dikirin. Got em dihatina malê got ê fransî bilbil dixwend. Tişta ku nivîsî bû bi latînî hemû dixwend. Got min bi erebî dinivîsî got min nedkarî ez nivîsandina xwe bixwînim. Zanî. Celadet got hingî kete serê min ku divê Em tîpê latînî ji bo zimanê xwe bikaribînin, neyê erebî. Zanî, bêguman niha hin tişt li wan zêde kirine li li tîpên erebî, weke jê, sê nuqte danîne, weke ê, weke heştekê berê li xwar danîne ser, ev sora çêkirine, tu zanî. Lê zimanê me bi rastî zimanê kurmancî weke çawa ewropiya bi latînî nivîsandiye zimanê me jî tîpê latînî bêhtir xizmetê zimanê me re dike. Wê ce kengî çêbûbê Ev ev ne merca. Di roja êro de yanî me ti asar nedîtine ku ev cediya me di binê erdê de derketiye û filan tiştî hesandin. Lê tişta em îro dizanin ku e, tîpê erebî hene û tîpê latînî hene bêtir nav Kurdistanê, çar parçeyê Kurdistanê. li Kurdistana Rojhilat jî û li Kurdistana Başûr ev xetê tîpên erebî bikar tînin. Lê tîpê latînî Bakurê Kurdistanê û Kurdistana Rojava latînî û bi rastî jî latînî bêhtir xizmetê zimanê me re dike. Belê bêtir ji nav dê xwe yanî ji nav hev derdixin ji ber tîpên hene wek çê û wek jê û wek pê ez bêjim di erebî tine ne ji ber bi zehmetî yanî bêtir bi latînî kar dike ji ziman ew jî çêkirine ji xwe re lê latînî tîpê latînî bêtir xizmetê dike bêtir em karin her tiştî binivîsin

deladet nivîsandiya. Ev aha ê ya. Lê wexta ez bêjim erdekî min heye, erdekî min hingî ew parçê biçûk nêra. Belê, mamoste Abdulxan Tildarî Rêz û Slavê me jêr e. Dibêje dibêje heftî û meh û sal çin e.

Çi hene wilo nizanim ew belkî bêtir bi min jû soranê ew dibêje. Soranî de jî tinene ew kêya ku em dibêjin ker yan ker soranî de jî her ew her kê dinivîsin. Min e dêkan nivîsandina. Belê. Vegerin dibêjin dizanim mamoste li vir Abdulhadî Osman dîse dibêje. Belê bahoz me pirsa wî got mamoste ez dibêjim bavê Manê anî ser şaşê me bêyana ev pirsa wî na me got mamoste bersiv da em ê bên a

No. Nexir. Ez dijim tîpê me yî Kurdî û Tirkî bêjin eno me ji Tirkî biriya lê me ne ji Tirkî biriya. Na. Tirka jî Latînî nivîsandiya ji xwe re nivîsandine. Lê me jî me got bêhtir Latînî xizmeta zimanê me dike û weke ku eng çîroka bi celadet re çêbûyî got min bi erebî dinvîsîn û hevalê min ê frensî bi frensî dinvîsî ma eno zimanê kurdî ne zimanê wî jî bû ewî ya xwe dixwendûm ya xwe ne dikarî ez bixwînim ji ber ku wê çaxê dema ku celadet dibêje hingî ev tîpê ku niha sora dinvîsin nebûn yanî ev tiştê ku lê zêde kirine li erebî wê demê nebûn Wê ca tu bêhtir latînî ji ber ku latînî ti hemû tîpa deyîn di gotinê de ti hemû tîpa dinivîsê û ti xweştir dikarê bixwînî. Lê tîpê erebî ne wilo ne. Min soranî xwendiye we zanim çilo ye. Mamoste Adilxan Tilderîz Uslavê me jê re Piçkî cira koçer a hinkî nexweş e. Dibêje hevalê me koçerê dibêje teyî berî ana te ku heftî û sal û meh te ku mêne dibêje dikarî bidê xuyanî xuyanîkirin çawa mêne. Ew şirovekirinê hinekî jêr dixwaze.

Adarî. Kes hîn bêje. Adarî. Belê belê Gulistan gul gul e yani ez bêjim bimînim ero zanim belê belê İstanbul rêj mamesta Abdulxan belê pirsa min mameste Pirs dike li vir de mamoste Bahoz pirs dike gelek xwişk û birayên me dinivîsîn mîna mînak silav ji bo te yan silav bo te kîjan kîjan ya dirust e ji bo te yan bo te mamoste yanî dibêjin silav riz ji bo te bo te sora dibêjin jê avêtina cem me bêhtir tefsîle ji bo te. Ji bo te rasttir e lê bo te jî çê dibê. Yanî madem di zaravekî dî de tê gotin çê dibê çima çê nabe. Belê, mamoste Abdulbaqî Hüseynî kontrol kontrolê de jî slav û rêzê me jêr e. Dibêje mîr e, celadet tîp e, latînî e, derbasî zimanê kurdî kirin. Ji ber ziman bi bi hesanî tê xwendin. Belê. Ev gotina mamoste belê. Konseptê pê latînî mamoste Abdulbaqî dibêje dibê nû hesanî bêtir kirî zimanê me dê latînî. Erê man em gotim û yanî bêhtir zimanê me tîpê latînî bigêrtê.

Lê madem Iraqî tîpên Erebî weke ji xwe re tefsîr kirin, ê bi rastî xaleke dî giring heye. Mesela misilmaniyê çil Rojhilatê Kurdistanê bê û çil Başûrê Kurdistanê bê. Yanî madem Quran bi tîpê Erebî hatiye, weke ku dibêjin xeyril ummetî û nizanim çi, tu zanî yanî bêhtir xelkê kêfa wan hatiye ku tîpên erebî ku tîpên Qur'anê ne bila ême jî bi erebî bin û bêguman hikûmet bi xwe jî dewleta ku pêşî kurda dest bi yanî Hem hem miletê we ew tîp di medresa de xwendine tîpên erebî. Wê ca û melayên me, melayên me, feqihên me ê di dema Ehmedê Xanî û di dema Cizîrî de ji ber ku di hicirikê mizgeftan de mezin bûbûn û Quran dixwendin, tefsîra Quranê dixwendin hemû bi tîpê erebî bûn. Wê ca her ji wê demê jî mane hemû çik tîpê nivîsandinê wa hemû tîpê erebî bûn yani Ehmedê Xanê berî wî melayê Cizîrî êdî te hemû çika weke ku hicirika mizgefta de elimî bûn feqetî dikirin û bûna mela her wa tîpa xwendina wê ce dema ku hestên netewayetî di dilê wa de di laşê wa de jenî Nefşawa tîpa hatin bi kirin bi kurdî. Yanî bi kurdî ke bê ku tîpa çê û jê û ê jî binivîsin. Yanî weke tîpê erebî dinivîsîn û dîwanê xwe hemû ji kulo nivîsîn. Yanî ev mesela tesîra dîn bêhtir li me bûye. Tîpê Quranê bi kar anî, tîpê Quranê bi kar anîn di ziman de ji ber wilo e, bi erebî hatê nivîsandin. Li Latînî piştî ku Kurd hatina Ewropa û dîtin û meyzandin tîpê Latînî bêhtir xizmetê zimanê me re dike. Got çima em bi Latînî nenivîsin? Bi rastî jî rasttir e tîpê Latînî. Belê. Belê pirsek din hebû zê Mamosta Abdulxan bû danî bû roj û şev şev û roj çi ne. Belkî ew jî wek mê û nêr pirsa wîna. Şev şev û roj. Roj ya kirîne yani. Roja, şeva, meha, sala ev hemû mê hatina zimanê me. Yani zaravê kurmancî mê hatina. Belê nizanim li pirsan din mabin yan jî zimanê me e, e, belê pirsek hatibû nepirsibû ez bêjim belkî Asman wayê diye. Asman, azman weka hin dibêjin. asman. Asman zayenda nêra. Belê. Veca ez mil cem xwe tefsîr kiriye. Çima e, nêr hatiye? As kevir e. Di zimanê me yê kevn de yanî navê kevir gelek nav hene. Ji ber ku em welatekî çiyayî ne, welatê me çiyayî ye têr kevir e. Asman ez li gor min tefsîr kiriye. Ez dibêjim ez dibêjim ew gotin di di koka xwe de as bana yanî banê kevira ziman ji navê kevira hatiya ji banê kevira bûya û paşê bûya ew bêçûya bûya asman mîm ketiye çêwê de yanî Di zimanê me de heye hin cara mîm û vê mîm û vê cê hevûn dikirin. Hêca asman nêr e ji ber ku kevir nêr e bêtir zayan de kevir standiye. Belê şêrîn wanikî dibêje dibê rok yanî şemis zeker wal qemar unsa. Et o tewqatê wê ne o dê e tewqaî ca nizan tewqatê wê rast ne rast ne nizanin.

Kîjan rast e, Asiman yan Asîman? Ev Zozan Bedirxan rê ji slavên mejiyê ji malbata Bedirxan e. Ev bibûre va va vê maneya nîm bi bir. Dibêje kîjan rast e, Asiman yan Aziman danî yan Asîman? Tu zanî Asîman gotine û Asiman gotine. Di baweriya min de koka wê Asiman e. Asbane jî eslî di koka kevin de asbane ji ber ku aske vir e aske vir e û asman weke banekî ye ma ne weke banekî ye ser serê ke çiyara û kevirar e. yanî asman e, bêhtir ra- cem min rastir e

Belê, belê, bi rastî nizanim gelê lê pirsên din hebin me nedîtibin jî em nizanin. Ez dê jin belkî dema me jî di ber dawîbûnê di zibên min diçe. Kêmtirî halo bi bimînim. Bi rastî zinekî nerehet im îro. Zinekî nerehet e. Dema me jî bi dawî hat ez dibêjim. Belê, belê temaşevanên hêja rêz û slavê me ji hemû temaşevanan re û çi kesê ku slav şandin rêz û slavê me ji wan re û pirsin me nedîtibin jî bibûrin. Belê, pirsên me nedîtibin jî em lêborînê ji we dixwazin. Bi rastî em gelekî spasiya we dikin ku hundirmar man. Belê mamoste tu gotina xwe fermo bêj. Wila hêvî dikim weke dibêjin cemawarê me gelek çêbibê, pirs bila gelek çêbibin. Heta xelekeke dî wê dîsa di vê mijarê de be yanî. mijaran mê û nê re hê min xilas nekiriye em ê niha di vê mijarê de bin dîsa ji heta ka ez tiştekî bibînim babetekî yanî em ê behsa çi bikin heta hingî jî ez we xweşiyê de dihêlim Belê gelekî spas bo te jî mamoste ji bo vê keda te ji bo va zanyariyê li va te. Bi rastî belkî dinya hinkî rojî jî ana rojî jî hinekî ber belkî li welat ana diftirin hinkî pê daketine. Wê lê karin dîs li xeleka me vegerin û lê guhdar bikin. Belê temaşevanên hêja bi navê Yekîtiya Geştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd Em gelekî spasiya we dikin ku hûn bi me re berdewam man ta ana, ta xelkek nû ji xelekên mamosta me hêja keça kurd hûn bimînin di xêr û xweşiyê de. Û biburin em gelekî spasiya mamoste Abdulbaqi Huseynî dikin ku îro bi me re bû di kontrolê de. Em gelekî spasiya wî dikin û em spasiya we dîsa dikin. Gelekî spas, hûn bimînin di xêr û xweşiyê de.